Kīhai roa i muri i te whakamānūtanga o tā Here Tikitiki tuarua, ka tīmata te hanga i a Tangi te Kiwi tuarua. Ko Tangi te Kiwi tuarua te waka whakamutunga i tāraingia ai e Piri Poutapu. I muri i tōna matenga i te tau 1975, ka riro mā Hikairo Hērangi te hangahanga e whakahaere. Ko te tuarua tēnei o ngā waka ko Tangi te Kiwi te ingoa, ko Tangi te Kiwi tuatahi He waka whakataetae i tāraingia ki te rākau kotahi, e 40 ki te 50 ngōna kaihoe. I hoea i runga i te awa o Waikato mai te tīmatanga o te rau tau rua tekau atu ki ngā tau whai muri i te Pakanga Tuarua o te Ao. I toa ia i ngā whakataetae katoa i te riketa ki Ngāruawāhia. Ko tōna kaihautū ko Hōri Paki. Te tupuna o Kingi Tuheitia Potatau Te Wherowhero te tuawhitu. I tapaina ki te ingoa tangi te kiwi nā te mea i te wā e tāraingia ana ki te rākau tōtara i rangona te tangi a ngā manu kiwi i te puihi. E iwa ira whitu mita te roa o tangi te kiwi tuarua, ā, tekau mā whā ngōna kaihoi. He kāhikatia te kaunaroa. He mea tupu i runga i tētehi motu e tata ana ki te puaha o Waikato. Ko te taurapa me te tauihu he tōtara. I hangaia tēnei waka mō ngā whakataetae i te riketa me te whakangungu i ngā tama tāne hei kaihoe. I hangaia tēnei waka tauā ki Whāingaroa e James Taonuiākupe Rickard i runga i te whakahau a tōna whaea a Tuaiwa Hautai Kiriopa Rickard hei āwhina i te whakaoranga mai anō o te kaupapa waka tauā ki waenga i ngā hapū o Te Tai Hauāuru. I whakamānūngia ki Whaingaroa i te 4 o Hune i te tau 1000 e 900 e 89 e Hone Haunui rāua ko Heke Eketone, ā, ka tapangia ki te ingoa Tākere Aotea hei whakamaumaharatanga ki te waka tūpuna i tau ki te takiwā o Whaingaroa i ngā rau tau ki mua. Ko Tākere Aotea Tuatahi te ama o te waka o Tainui. I wetekia ōna kaha kia tukuna ki uta ki te tiki wai. Ka tau ki te raki o te puaha o Whāingaroa ki Kawa. I te tūtakitanga ki te tangata whenua, ka whakatauria e te hunga o runga i a Tākere Aotea Tuatahi kia noho ki reira. Ka mahue te waka ki tōna takongaranga i ū mai ai ia, ā, ka haere tonu a Tainui whakatetonga ki Kāwhia, ki tua atu hoki. Ko Tākere Aotea Tuarua i hōia ki te moana o Whāingaroa, ki Te Whānga hoki, mai te tau 1989 atu ki ngā tau whakamutunga o mua atu i te tau 2000. tekau mā rua ki te tekau mā rima ngōna kaihoe. I whai wāhi ngā kaihoe o Tākere-aotea tuarua, he tauira nō te kura ā-rohe o Whāingaroa te nuinga. Ki te kawe i te rākau a te Kuini mā runga waka taua i Kirikiriroa, mō ngā taumāhekeheke o ngā whenua here ki Ingarangi i tū ki Tāmaki-makau-rau i te tau 1990.

I te huihuinga o ngā waka tauā i tae ki reira ki te whakanui i te 150 tau o te hainatanga o te Tiriti o Waitangi. Nō Maniapoto ia, ko Hākopa Puke te kaitaki i ngā karakia whakamānu i te waka. E toru ngōna ingoa. ko Tuhi Mata Kamokamo rānei ki ngētehi, ā, nō muri mai ka tapangia e ngā kaumātua o Ngāti Maniapoto ki te ingoa Te Kāwau Māro. Ki ngā kaihoe kaumātua ia ko Tuhi Mata Kamakama tonu, arā, o te whakatitiri kikorangi i te āwhā. He waka tauā tino nui a Tuhi Matakamakama, e āhua pērā ana ki ngā manu ao o te takiwā ki Nōwei i ngā wā o mua. Ēngari, e taea tonutia ana te whakatere i runga i te awa o Waikato me te awa o Waipā. Arā ngā kaupapa nui kua whai wāhi atu ia i roto i ngā tau, otirā ko tētehi hui whai tikanga hirahira rawa ki ngā kaihoe ko te tangihanga o te arikinui a Te Atairangikaahu o te tau 2006. I hangaia tēnei waka tauā ki te paina hei whakanui i te 150 tau o te hainatanga o Te Tiriti o Waitangi, he mea hanga ki te kaka kōata i raro i te maru o Tirohia ki Manuka Trust. Ā, nā Wesley Dixon i ārahi, i tohutohu, i tapaina ki te ingoa Te Ia Roa, mō ngā ia roa o te awa o Waikato i Te Puaha. Kei reira te iwi nō rātou te waka a Ngāti Tipa e noho ana. Ko te mānūtanga o Te Ia Roa he kaupapa nui whakahirahira. I kawea i ngā hāora o te atapō, ā, kapi katoa ana te takiwā ki te kohu. Ka hikingia te waka ki roto i te wai, hoea atu ana, ka ngaro. Ka noho ki reira mō tētehi wā, ā, ka tīmata ngā ritenga, te waerea, te karanga. Kātahi ka puta ohorere mai te waka i te kohu. Aroha! Tino aroha. Ko te kotuiti tuarua anō tētehi waka taua i hangaia hei whakanui i te 150 tau o te hainatanga o Te Tiriti o Waitangi. He pūtea i tohaina e te kāwanatanga hei hanga i ngā waka nei. Nā Hariata Gordon i tono mō Ngāti Pāoa, ā, ka tīmata te waka nei te hanga i te tau 1989 ki Te Wānanga o Aotearoa ki Manurewa. Ko te kaitārai ko Jake McConnell. Ko te kaiwhakairo ko Hone Heke nō Ngāpuhi. Nā te roa rawa o te wā kāore he waka tauā i roto o Hauraki, Kua tino ngaro tērā mōhiotanga i waenga i ngā iwi o reira. Nā reira, ka toro atu ki ngā whanaunga o Waikato. He maha ngā tāngata i haere ki te awhina, ko ngā hau e whā. Ēngari, ko te tino tohunga o nāna e Ngāti Pāoa i ārahi, I tohutohu, i whakaako i roto i ngēnei mahi ko Jake Puke. Ko te ingoa i tapangia ki te waka taua nei ko Te Kotuiti Tuarua, he ingoa tūpuna, ko Te Kotuiti Tuatahi he waka tauā i kaihautūngia e Te Haupa, te ūpoko ariki o Ngāti Pāoa. Rātou ko ngōna teina, ko Te Wairo, ko Pōkai. I roto i ngā whawhai ki Ngāpuhi ki te ngaki i te mate o tō rātou pāpā o Te Mahia, kua nehua a Te Kōtuiti tuatahi ki Umupuia. Ko te kaupapa nui tuatahi i whai wāhi atu ai a Te Kōtuiti tuarua ko te whakanuitanga o te 150 tau Ko te hainatanga o te Tiriti o Waitangi i te whanga o Ōkahu ki Tāmaki-makau-rau i te tau 1990. E rua rā te hoenga atu mai Hauraki ki Ōkahu, kātahi ka whakanuia te kaupapa, ā, ka hoia mai anō ki te kainga. Nō muri mai i tīnihanga te ingoa o Te Kotuiti Tuarua ki a Ngāti Pāoa.